Ghanafoɔ, ɛna mehu sɛ na video bi retrɛnde, interview bi, Kwaku Manu ne Alo Dane ne Dance God video bi retrɛnde wɔ social media wɔ TikTok social media no so. Social ne ne nua media no so. Na wotie Alo Dane a, asɛm biara nni hɔ a wɔka a ɛtumi si so. Ɛna me as a Alo m'adwowa fan a mɛ follow Alo dancers foɔ akyɛ. Mɛ di wɔn akyi akyɛ. Sɛ Alo m'adwowa blɛ tumi abrɛ Alo dani ho paa Alo dani ɛsɛ Alo m'adwowa dini no. Wɔn ara se yan Alo m'adwowa maame di wɔn wɔn de aduane di. Otire bia wɔ no asan so kɔ akuma no busa ne question wɔ se yan na. Yɛkɔ yɛ show yɛkɔ bɔ program koraa wɔn ma me sika. Hɛ

Wowo w'ano da no w'akorakoraa ne dance god sɛ wonni mu a. Ah ne yɛ ka dancers wɔ Ghana ano ma dance god wɔn ka na mi dance god kwa mi ne mu no zigi na mi mi ne mu no zigi incredible zigi. Alo alo ma adwoa edi na w'agye yɛ no. Ɛne alo ma adwoa si so sɛ wɔwɔ sa no. Ne yɛ ne mu bi yɛ fɛ ne a dance god. na yenim obi a yɛfrɛ no Incredible Ziggy. Akyire kɔ ansa na mehu Incredible Ziggy, na ɛyɛ Baaba Asae, Asawura Brinks, ɛne Asahene. Wɔn na ɛne Froggy Stone ne Asahene, wɔn na ɛne Aloma Adwoa si so. Hɛ, da nea meka asɛm nkyerɛ wo. Aloma Adwoa wɔn, obi a ɔne ne start twa video fɛks ɛyɛ Alokofi. Allo Kofi na ɛstate ne Allo Maado atwa, wɔn de nnwom yi na ɛsaa yɛ Koko Sakola, Saako de ne bɔɔ saa nnwom no. Na wɔhyɛ ataade yellow yellow bi na ɛde twaa saa video no. Nsa na koraa na wowɔ ba bɛhu Allo Allo Dani. Na wo Allo Dani hɛ kɔhɛ old videos no na hwɛ Allo Maado abrɛ abrɛ wo small boy wosua koraa ɛna yɛkɔbɔ sua a me na meyɛ akoraa ne nti wei koraa kyerɛ sɛ w'ani bere sika. Ma menka asɛm nkyerɛ wo. Aloma wokae sɛ Froki ɛ a Frokisto bɔɔ nnwom bi, Golo. Asahene de wo twaa saa nnwom no video no. Ne nyinaa Aloma adwa na ɛmaa wokɔeɛ. Ɛnyɛ w'adwene sɛ dance god waboa na ɛde na ɛde ɛ Aloma adwa bara abrɛ wo no ɛ sɛ obi sɛ obi boa wo na sɛ wonyi sɛ wommɔ nipa no wo wo yɛn sɛ wommɔ nipa no aba so a ɛnsɛ nipa no dini. Ɛnyɛ nipa ɛnyɛ nipa no bɔni ayɛ. Laloma adwa abrɛ wo papa. Wokɔ sukuu a, ɔno maame hwɛ wo kama de wo akɔto sukuu mu. Wodidi free, woyɛ biribiara free. Hey! Na wadi na wagye wɔ Ghana ha se nyɛ aloma adwa na ama wadidi no. Ɛnyɛ aloma adwa wo alo da ne gwa na nim no. Hey, masa stop gya de woyɛ no koraa masa. Ne gya dance God na wo gya sɛ dance God wei na wɔn asa bɛn na onim sa. Masa mo wɔ ne na hɔ no mu. Ah.